Исәнмесез, хәерле көн, дуслар! Мин бүген кабаттан коуч-психолог Илюзә Аминовада кунакта. Хәерле көн, хәр барчагызга да без инде Көмеш кыңгырау мәҗитендә әлеге әйтергә кирәк сәхифәне дәвам итәбез һәм инде Алия нинди сорау белән миңа бүген килде микән? Әйдәгез, тыңлап карыйк. Мин бүген бөтен балаларга да кызыклы була торган тема сайладым. Тема без нигә кызлар әтиләрен якынрак күрәләр, ә малайлар әниләрен. Менә ничек икән. Кызлар әтиләрен ныграк якын күрәләр, ә малайлар әниләрен. Әле бит әле кызлар һәм малайлар гына түгел, әтиләр дә кызларын якынрак күрәләр. Һәм инде әниләр дә малайларын якынрак күрәләр. Дөресен әйтергә кирәк, Бу бик нык бер яктан кызларга, малайларга гына, балаларга гына түгел, хәтта әти-әниләргә дә бик нык кызыклы тема булыр дип ышанам. Һәм моның тирәндә ята бик нык аңлатмасы. Менә беренче тапкыр бу теманы ача психоанализ, гомумән психологик практиканы тормышка ашыручы Зигмунд Фрейд һәм ул аның асылында, нигезендә, гомумән, табигать ята дип әйтә. Менә без, хатын-кыз буларак, бит менә бу очракта Алия белән мин, әйме, без инде үзебезгә тормыш иптәше буларак ир-атны сайлыйбыз бит инде, әйме. Безнең табигатебез шулай яратылган. Балаларыбыз да, дуслар, Туу белән үзләренең капма-каршы җенесендәге ата-анасын сайлый икән. Мәсәлән, малай кеше туа икән, ул автомат рәвештә аның янәшәсендә, аның янында бит инде капма-каршы җенестә әнисе һәм табигате белән шул әнисенә тартыла икән. Ә кыз бала табигате белән әтисенә тартыла икән. Менә нигездә шулай аңлатыла ул. Ләкин инде тора-тора менә нәрсәне дә игътибар итәргә кирәк, әйме? Шундый момент та бар, әти кешенең малаена карата ныграк, мәсәлән, җаваплылыгы, җаваплылык белән караганын. Ә кыз бала да, бал баланы ул былай гына әйткәндә иркәләп кенә ярата, әйме? Менә шундый кызык момент бар, дуслар, әйме? әти кеше һәм әни кешенең яратулары арасында аерма бар икән. Әни кеше ярата шартсыз. Менә сез э, өйрәнерсез аны биология фәненнән өйрәнелә ахры ул шартлы һәм шартсыз рефлекслар. Әйме? Менә шартлы рефлекс ул, димәк, нәрсә өчендер ярату, ә шартсыз рефлекс бер бер нигә карамастан ярату. Хатын кызда шундый әйбер бар, э, әни кешеләр дәйме, алар бер нигә дә карамастан яраталар, димәк шартсыз. Ә әти кешеләр шартлы яраталар, алар һәр вакыт нәрсә өчендер яраталар. Менә син аныңа әти кешегә мәсәлән э, ниндидер яхшылык эшләдең, әйме, сине ярата. Син мәсәлән бишле алдың, син молодец, сине ярата. Ниндидер яхшы гамәл кылдың, әйме, сине ярата. Әни кеше исә син бишлегә укыйсың, мала сакласын, икелегә укыйсыңмы? Аңа мөһим түгел, әни кеше болай да ярата. Менә Алия, син әйт әле миңа, син үзеңә әти-әниләрең тарафыннан ниндиерәк мөнәсәбәт, мөгалләмә сизәсең, сиздең моңа хәтле? Ничек иде? Кайсысы ныграк ярата кебек иде сиңа? Башта әнидер дигән идем. Яңадан үсә башлагач, әтигә ачыла башлагач, Әтидер дип уйлыйм. Әтиең белән ныграк аралаша башлагач, үскәч инде, әйме? Әтиең ныграк ярата кебек иде. Әйе. Менә монсы инде әниең белән әтиеңнең сиңа мөнәсәбәте. Ә син үзең кайсын ныграк яратасың? Әтиңнеме, әниеңнеме? Икесен дә бер тигез яратам, ләкин барыбер әти кызы дип уйлыйм үземне. Үзеңне. Әйе. Менә бит ничек, дуслар. Чын мәгънәсендә мин сезгә әйтеп торам. Это от природы, табигатьтән бирелгән. Хатын-кыз ир-атка, син бит менә дөресен генә әйткәндә, э, кечкенә вакытта якын тирәдә ир-атлардан бер әтиең генә. Әймен, без инде әлбәттә кыз балалар табигатебез белән ир-атларга юрарга тырышабыз, аларның назын тоерга тырышабыз, әйме, шуңа күрә без әтиләребезгә тартылабыз. Шуның белән дә әтиләребез дә безне ныграк ярата. Әниләр мәсьәләсендә дә шулай ул. Һәм шундый менә э, тагы бер моментны әйтеп үтәм, әйме. Монсы булды табигать белән тартылу, әйме. Хәзер бу безнең кечкенә балаларыбызның әтисенә, әнисенә тартылуы. Ә менә әти белән әни дә бит аңлы рәвештә, кайвакыт аңлы рәвештә, кайвакыт аңсыз рәвештә, әйме, балаларына, әни кеше малаена игътибарны күбрәк бирә, әти кеше кызына күбрәк игътибарны бирә. Нәрсә белән аңлатыла соң бу? Мәсәлән, гаилә тормышында хатын кыз белән ир атның, әйме, ир белән хатынның дип әйтәм инде, мөнәсәбәтләре бик ахти түгел дип әйтәм инде. Бик уш китмәле түгел, мәсәлән, әйме. Һәм шунда хатын кыз үзенең малаенда идеаль ир-атны тәрбиялим дип уйлый. Үзенең иреннән алмаган э, игътибарны да аннан алырга тырыша. Үзенең ирендә булмаган сыйфатларны да анда булдырырга тырыша. Күз алдына китерәсезме? Ул үзенең ирен тәрбияләми, ләкин ирендә күрергә теләгән сыйфатларны баласында булдыра. Шулай ук ул Әти кешегә дә кагыла. Әти кеше дә, без бит менә бик шундый кызыклы момент, менә шул өлешен безнең хәзерге әңгәмәнең, әйме, олы кешеләр дә, әти-әниләр дә тыңласа бик нык яхшы булыр иде. Без ирле хатынлы булгачтан бик аз сөйләшәбез. Без үзебезнең эчке кичерешләребезне әйтмибез. Хәтта менә безнең тормыш иптәшебез, бу очракта иребез, мәсәлән, әйме, миңа әллә нинди матур назлы сүзләр әйтергә тели, Ләкин кыенсына, чөнки так не принято, алай кабул ителмәгән мәсьәләне, әйме? Әйтәсе киләме миңа назлы сүзләр, ләкин ул кыенсына, чөнки аны өйрәтмәгәннәр, әйме? Һәм шул миңа әйтәлмәгән матур сүзләрен ул әйтә үзенең кызына. Менә күрәсеңме, димәк, ул инде яшәү барышында әти белән әни балаларында чынлыкта күрергә теләгән, үзләренең тормыш иптәшләрендә күрергә теләгән мөнәсәбәтне Бергә төзергә теләгән аңлашылган, бер-берсе белән аңлашу рәвешендә төзергә теләгән мөнәсәбәтләрне балаларына куялар икән. Һәм менә шушы өлештә берникадәр авырлык та килеп туа. Чөнки кайбер әниләр, әйме, бигрәк тә әниләр, чөнки әниләр бигрәк тә тәрбия белән шөгыльләнә бит инде, әйме, кайбер әниләр шул дәрәҗәдә тәрбия белән Увлекаются дип әйтәм мин дә, әйме, алар тәрбиягә шул дәрәҗәдә кереп китәләр, балалары, малайлары инде 25-30 яшькә җиткәчтән дә алар аны җибәрә алмыйлар. Чөнки алар үзләренә менә андый менә практикада минем әйме шул хәтле нык күп сепарация булмаган дип әйтәләр, әйме, не отсепарированный. Димәк, аерылмаган әнисеннән, әйме. Менә кечкенә вакытта Үзенең ирендә булмаган сыйфатларны баласына биреп тәрбияли, тәрбияли дә, ул инде зур егет булып җиткәч, ул анда үзенең көйли, көен көйли торган ир-атны күрә башлый. Башта ул бәләкәй йоланы тәрбияләде, әйме? Ул анда үзенең көен көйли торган, үзе эшләп, тәрбияләп бастырган ир-атны күрә башлый һәм аңа үзенең көен көйләтә башлый. Болай да әлеге Маменькин сыноклар дип әйтәләр бит әлеме? Менә нәкъ тә сепарациясе булмаган, неотсепарированный ир-атлар, әйме, менә нәкъ тә шушы вакытта барлыкка киләләр дә инде. Һәм менә шуның белән әниләр безнең тормышларын

Но әни белән малай арасында сепарация неотсепарированный дип әйтәбез инде. Димәк, сепарация процессы булмаган очраклар бик нык еш очрый. Һәм ул иң авыр очрак дип саныйм мин аны. Миңа калса, менә шушы әйтәм бит, табигый момент, когда кайчан балалар үзләренең капма-каршы җенесләренә тартылалар, табигый очрагы беренче вариант әйме, Һәм икенче вариант инде ансы, яшәү барышында ул нәкъ тә менә башлана өч яшьтән. Өч яшькә хәтле бала тартыла үзе, әйеме? Өч яшьтән соң әти, әни уже кушылып китә шушы әйбергә һәм аларны инде үзләре үзләренә кирәкчә тәрбияли башлыйлар. Менә шушы ике вариантны тәкъдим итә алам мин, әйеме? Һәм инде безнең тыңлаучыларыбыз да тыңлаучыларыбызга да аңлашылгандыр дип әйтәсе килә. Һәм нәрсә тагын ассызлыклап үтәсе килә, әйме, менә без бит инде Алия белән шундый темаларны яктыртабыз, әйме, ул темаларны карап кына түгел, ул темалар өстендә сөйләшсәгез иде сез. Менә мәсәлән, бу видео язманы, менә шушы сәхифәне хәзерге синнәр тәмләп бүгенге теманы тыңлаган Кызлар һәм малайлар, әти-әниләрегез белән бу хакта сөйләшегез. Чөнки нәкъ тә менә шушы моментлар сезгә, сезнең күңелегездә үпкә барлыкка китерергә мөмкин. Әгәр дә сез сизәсез икән, әниегезнең, мәсәлән, кыз бала сизә икән, әнисенең малаена ныграк игътибар иткәнен, ә сиңа нык игътибар итмәгәнен, мәсәлән. Син бу турыда әниеңә әйтергә тиешсең. Үпкә белән түгел. Менә без бит инде Өйрәнгәнбез, гел үпкәләп, ачуланып, упрек белән дип әйтәм мин дәимә. Әниләребезгә, әтиләребезгә пыр-пыр-пыр менә шулай характер күрсәтергә. Бу очракта ла әйтергә кирәк түгел, сөйләшергә кирәк. Әни, син менә абыйма, анда әнемәме ныграк игътибар итәсең. Ул да сиңа ныграк тартыла. Мин аның ни өчен болай икәнен Аңладым. Менә шушы нине, мәсәлән, видеоязманы карыйк әле синең белән бергә, дип әйтергә мөмкин, әйме? Һәм һәрвакыт хисләрегезне әтиләрегезгә дә, әниләрегезгә дә белдертегез. Менә берничә киңәш бирәсе килә. Әгәр дә сезнең әтиегез яки әниегезнең энегезгә яки анда сеңлегезгә карата игътибары ныграк, ә миңа әзрәк дигән әйберне тоясыз бит инде сез, әйме? Тойсагыз, Нәрсә эшләргә кирәк соң? Э, менә шул очракта мин сезгә аңлатып үтәсе килә, әни кешенең мәхәббәте балаларга тигез була һәрвакыт. Ул тигез, ул табигатьтән шулай яратылган, ул, мәсәлән, сине һәм синең абыеңны манда энеңнеме бер тигез ярата, барыбер. Ул малайга ныгырак тартыла, ныгырак игътибар итә, ныгырак аны кайгырта, табигате буенча гына. Ә мәхәббәт дигән әйбер ул тигез. Аның буенча борчылырга кирәк түгел. Менә без, мәсәлән, гаиләдә җиде бала, әйме? Безнең әнкәебез җидебезне дә ярата. Әниебез, димәк, җидебезне дә бер тигез ярата. Бары тик ул, мәсәлән, малайларга мин күрәм аны, абыйларыбызга игътибар күбрәк. Һәм беләсең нәрсә белән минем әнием аны аңлата? Хатын-кыз беркайчан да югалмый. Ул үзенә һәрвакыт урын да таба, һәрвакыт шөгыль дә таба. Ул үзен тәрбияли ала дип әйтә, ә менә малайлар, алар берникадәр хатын-кызның ярдәменә мохтаҗ, дип аңлата. Ул чынлыкта да шулай. Ә инде да әтием инде кызларны безне ныграк якын күрә, ул да табигате буенча безгә тартыла бит инде, әйме? Аннары соң инде яклаучыбыз, саклаучыбыз. Менә аңларга кирәк, табигать барыбер өстенлек ала. Табигать барыбер үзенекен итә, һәм аның өчен әниебезне йә әтиебезне безгә гаепләргә дә, аларга үпкәләргә дә, аларга ниндидер начарлык теләргә дә, алар белән тарткалашып, талашып, ачуланышып ятарга да кирәк түгел. Бары тик менә нигезен аңларга кирәк. Әйтәләр бит әле, рус телендә әйтәм инде, әйме, башта аннары татарчасын сөйләшербез. Если ты не, э, если ты не можешь изменить ситуацию, измени к нему отношение. Әмма әгәр дә син ситуацияне үзгәртә алмыйсың икән, аңа карашыңны, аңа мөнәсәбәтеңне үзгәр. Менә хәзер сез әйме яшисез. Синең абыең бар, син сеңлесе. Әйме? Күрәсең. Әниеңнең абыеңа игътибарны ныграк биргәнен. Ситуацияне үзгәртәләсеңме? Үзгәртәлмисең. Тарткалашып талашудан файда бармы? Юк. Ә мөнәсәбәтең үзгәртерәсең, ә-ә, бу бит табигатьтән икән, димәк, абыем аңа табигате белән тартыла икән әниемә, һәм әнием шуның аркасында абыема менә шундый игътибарны һәм кайгыртучанлыкны күрсәтә икән бит, дип аңласак, безне отпустит, безне җибәрә, чын мәгънәсендә. Шуңа күрә Күп әйберне әйтергә кирәк ни асылын аңласаң ул күпкә җиңелрәк аңлашыла миңа калса мин сорауга җавап бирдем кебек э, русча әйтәйме исключениелар буламы э, исключение нинди мәсәлән мәсәлән э, әни кыз балага тартылган чаклар әти наоборот малайларга тартылган чаклар әйе ул беләсеңме осознанные люди дип әйтәм инде мин аларны әйме аңлы Әти-әниләр, әйе, була, әлбәттә, менә мин ике кыз үстерәм. Әйе, мин изначально дип әйтәм, инде баштан ук мин малай, малай атта кайтасы килмәде мин. Менә кыз, кыз, кыз. Тормыш иптәшем дә менә шулай кыз, әйме. Һәм мин кызларымны, э, кызларымның мин фанаты. Нәрсә генә эшләсәләр дә ала, нинди генә уңыш ясас бирсәләр дә, ниндидер уңышка ирешсәләр дә, мин аларның менә чиста фанаты, мин фанат әни инде ул яктан, әйме. Әйе, менә аңлы әти-әниләр, әйме, сизәләр, алар улларына да кирәк, кызларына да кирәк, дөрес итеп бүләләр үзләрен. по чувствам дип әйтә теге хис буенча гына яшәмиләр табигать буенча гына безнең бит әле аллага шөкер аңыбыз да акылыбыз да бар әйме андый исключениелар әйме бик күп ләкин аның өчен әти әни үз өстендә эшләргә тиеш укырга тиеш белергә тиеш өйрәнергә тиеш тырышырга тиеш ялкау булмаска тиеш чөнки безнең менә чын мәгънәсендә менә балаларыбыз телефонда утыра миңа тими әйме нык рәхәт бу бит ялкаулык ә шунда кызларым әйдәгез әле бер тәмле әйбер пешерәйек әле Әйдәгез, әйдә, улым, менә шулай. Ә ул бит күпме хезмәт сорый торган, күпме, күпме көч сорый торган әйбер. Шуңа күрә инде, да, бар андый исключениеләр, но бик нык көч сарыф итә торган һәм иногда кайвакыт әмма эреп йолкылдамасы да килә торган моментлар. Шул. Ярар, рәхмәт, бик зур итеп сорауга җавап бирдегез. Әйе, әгәр дә инде сорауларыгыз сезнең була икән, Сез инде каналга да язып куя алалардыр аскаен үзләренең темаларын, сорауларын, нинди сорауларны без яктыртсак яхшы булыр иде дигән, әйме? Шулай ук кемнәр менә Алияне беләләр, әйме? Социаль челтәрләрдән дә анда да яза аласыз. Әгәр дә мине социаль челтәрләрдә беләсез икән, миңа яза аласыз. Без бик шат булабыз сезгә файдалы була алсак. Рәхмәт, сау булыгыз. Бүгенгә тәмам. Без сезнең белән инде саубуллашабыз. Зур рәхмәт барыгызга да.